יהודה האט געזאגט פאר יוסף, ווי קענסטו קומען זאגן אויף מיין ברודער בנימין אז ער איז א גנב? ווי קענסטו דאס ארויפלייגן אויף אים? ווייסטו דען נישט דאס אז ואובי פאהייבו זיין טאטע האט אים ארומגענומען מיט ליבשאפט, ער האט אים געגעבן ווי מ'רופט עס אנקאנדישאנעל לאוו, במילא טאמער האט ער געהאט עכטע ליבשאפט אינדערהיים קען ער נישט זיין קיין גנב, ער קען נישט זיין קיין גנב, במילא די ואווי והאי וואוי איז געווען א סיבה אפצוווארפן די טענה פון יוסף אז בנימין האט גע'גנב'עט דעם בעכער. א מורא'דיגע מורא'דיגע לימוד וואס מ'דארף ארויסלערנען פון דעם, טאמער גייסטו איר עכטע אהבה וואס איז דא, עט ער דיר אייבערשטער העלפן מ'עט קענען מ'עט אמת די קענען טון, ווי די הייליגע קאמארנער מ'זעט די אהבה וואס די אלע הייליג בשם הקדוש זאגט די קאמארנער ברענגט. אז דער בשם מקושר זאגט פאר א תלמיד סגת א בן יחיד זאגט ער די אמת די האסט ליב די האסט איין איינציגסטע קינד די האסט ליב דיין קינד אהבת נפש זאלסטו וויסן אז דער אייבערשטער האט ליב דער ערגסטער איד דער ערגסטער איד האט דער אייבערשטער ליב סאך סאך מער וויפיל די האסט ליב דיין בן יחיד די קענסט רילעיטן אביסל צו אהבה וואס די האסט לאמיר ארום א רגע אריינלייגן, מ'האט גערעדט אביסל, מיר האבן גערעדט וועגן די סעטינג, מ'רעדט אביסל אין נקבות אויף וויימער, כ'זעה ס'שטייט אין ספר פרדס יואל, ס'ברענגט אז א איד איז געקומען צום קאצקער, און ער האט געזאגט איך האב חתונה געמאכט צען קינדער, דערויף מ'קען עס אביסל אין א ווערטל, פון די שלו ה קודש זאגט אביסל אזוי א ווערטל, איך האב חתונה געמאכט צען קינדער זאגט ער, און איך שטיי יעצט, איך בין א עלטערע איד, קיינער קוקט נישט אויף מיין זייט, איך, מ'דארף צוזאמקראצן עפעס, איך האב מיין ציין פארפוילט, איך דארף גיין פיקסן די ציין, די זין זאגט איך האב שוין נעכטן געגעבן, איך האב שוין איינער פאר פאר יאר איז געווען מיין זייט דעמאלטס האב איך געגעבן צוואנציג דאלער פאר טאטי יעצט יעצט גייט די אלע נארישע חשבונות האט אנגעהויבן מאכן ער פילט זיך ווי א אויסגעשפילטע לוזער צען קינדער האב איך געקענט חתונה האט מיר געקאסט יעדן קינד האט מיר געקאסט א ווייסעך וויפיל אן ארעם און א לעק און יעצט איך דארף מיך עפעס דארף איך גיין בעטן די קינדער זאלן געבן מיר עפעס. האט דער הייליגער דקאצקער געזאגט פאר'ן איד, אזוי ברענגט ער, דער קאצקער זאגט פאר'ן איד, נו וואס איז אנדערש ווי די וואכעדיגע סדר, מען קוקט אריין, מען זעט א איד דער שטייט דארטן, און ער עדוועקעט פאר בינימינ'ן, ער בעט פאר אים, שטייט קיינמאל נישט ער זאל דערמאנען פאר יוסף הצדיק, דו ווייסט אז דער בינימין האט איבערגעלאזט א שטוב פון צען קליינע קינדערלעך, אויב דו גייסט אים אריין זעצן אן תפיסה, ווער גייט שפייזן די קינדער, זיי גייען בלייבן אן א טאטע, זיי גייען בלייבן, ער האט דאס קיינמאל נישט גענוצט, ער האט גענוצט איין זאך, ער האט א אלטע טאטע אינדערהיים, וואס ער גייט נישט אויסהאלטן טאמער ער גייט נישט אהיימקומען, ער גייט בלייבן אליינס, דאס האט ער גענוצט און דאס האט ער אפירעט, דאס איז געווען די גאנצע טענה, זאגט ער פארוואס טראכסטו נישט, אלא מאי זאגט ער, צען קינדער קענען אויסהאלטן די טאטע קומט נישט אהיים, ס'איז נישט די עק פון די וועלט, א טאטע טאמער די קינד קומט נישט אהיים דארטן ווערט ער אינגאנצן צושפילט, זאגט ער, א באמת איז דאס מיסודו אראפ און דאס איז די של של הקדוש אויך, אז אונז האבן דאך אלע רחמנות איז דאך אין אונזער דזשינס, ווער איז געווען די ערשטע טאטע? אדם הראשון. אדם הראשון האט נישט געהאט קיין טאטע. ער האט נאר געהאט קינדער. ווען איינער קומט אויס די עצם רחמנות ווערט איבערגעגעבן א טאטע צו קינדער, נישט ער האט קינדער צו א טאטע. אבער דערווייל האט דאס אלעס גוטע ווערטלעך אבער ווער עס איז זוכה און טוט די ריכטיגע כיבוד אב ואם, עס קומט דאך אן צו א געוואלדיגע פלאץ. די וואכענדיגע סדר שטייט, וליוכי יאסעלע סאפעקס, א באקאנטע מדרש תנחומא. ויקרא ויצא קול ישמעו אלי האט געהייסן יעדעם איינעם ארויסגיין. שטייט אין בית שכימא אמר רבי שמעון גמליאל סכנה גדולה יראת יוסף, יוסף הצדיק האט זיך אריינגעלייגט אין א געפערליכע סכנה, שמעו רגעי אחיו אין בעריה בעולם מכיר עוד, שטעל דיך פאר ער האט יעדעם ארויסגעשיקט, יוסף שטייט מיט די גיבורים די ברידערס, און זיי קומען צו זיי צודריקן אים, ווער וואלט געוויסט אפילו, קיינער האט נישט געוויסט גארנישט, פארוואס האט ער געהייסן צי קל אשמור אלי אלא מר' יוסף מוטב יוסף יוסף האט געזאגט יוסף האט געזאגט מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי מלפני מצרים ענדערש וועל איך מער געהארגעט ווערן איך וועל נישט פארשעמען מיינע ברידערס איך גיי מיך דא מגלה זיין איך גיי זאגן אני יוסף סגייט ארויס קיין א מורא'דיגע בושה אז די ברודערס האבן פארקויפט יוסף, דאס איך בין גרייט טאמער די פרייז איך זאל געהארגעט ווערן, סאיז נורא נוראות, מזעט פאריגע וואכעדיגע סדר מיט תמר, מזעט די וואכעדיגע סדר פון יוסף, סא לימוד וואס יעדער איד דארף עס לערנען זייער זייער שטארק מיטשען דאס וויסן, און יעצט דארף מען איין זאך פארשטיין, שטייט אין ספרים הקדושים, לאמיר אריינגיין רגע, יוסף האט ארויסגעקוקט אויף דעם צו טרעפן דעם טאטן, דאס איז געווען זיין גאנצע זאך צוויי און צוואַנציק יאר, קוקט ער ארויס אז ס'גייט קומען די הייליגע מינוט, די מינוט וואס ס'גייט קומען צו א סגולה אז ער גייט קענען זאגן אני יוסף, איך גיי מיך טרעפן מיט דעם טאטן, ר' שטייטשענער קוקט ארויס און ער ווייסט ווי ווייט די טאטע האט אים ליב געהאט, די טאטע וואו אויף יעקב אבינו האט ליב געהאט יוסף מער ווי יעדעם, אלעס האט יוסף געוואוסט. ער איז גרייט געווען אלעס צו שיקן פייפן, נישט מבייש זיין קיין צווייטן איד, ס'איז א לימוד וואס יעדער דארף באמת, ס'קומט אויס אייביג אין לעבן, מ'דארף, ס'האט מיר א אינגערמאן פארציילט, מיר האט א אינגערמאן מיר פארציילט נעכטן, יא נעכטן אין אזויס חנוכה פארציילט מיר א אינגערמאן, איך מוז דיר זאגן, ער האט געדאווענט אין א בית מדרש, נס חנוכה, די עליות מאכט אסאך געלט. איך מיין לפי ידיעתי איז נישט דא קיין געהעריגע מקור פאר דעם, אבער עס איז נישט קיין נפקא מינה אויב דאס אז אידישע קינדערלעך ספענדן געלט פאר א בית מדרש, דאס איז די הייליגסטע מקור, און איך האלט אז מען קען עס טון פרשת שמות, מען דארף עס טון פרשת וארא, אריינציען געהעריג די שטערקסטע וואס מען קען. בכל אופן. אזוי צי אזוי איז דא ביי אונז וואס מענטשן סך הכל פארשייען געלט, ס'איז א קידוש השם, ס'איז א גאר הייליגע זאך. איך געהן דארטן א איד, וואס א יוט איז געגאנגען און געצויגן און געצויגן געצויגן, ס'האט זיך אנגעהויבן אריינציען, ס'האט זיך אריינגעצויגן אין די טויזענטערס, ס'האט זיך געצויגן, און אזוי איז געגאנגען, ס'איז געווען א מורא'דיגע מורא'דיגע ביט, און די גאנצע מנין האט מיטגעהאלטן, ווי ווי וואס איז געווען, ישמחי מיט מח ישמחי האבן געצויגן צוזאמען, ס'איז געווען געוואלדיג שיין. א קאפאנעם. דער איד האט געמוירט עכט געפילט ווי ער האט געווינען די לאטערי יעצט איינמאל האט ער אנגערופן דעם באשעפער האט געמאכט ער גייט באצאלן פֿיר טויזנט דאלער גייט סווייפן דריי פיר קרעדיט קארדס וועט שוין מסדר זיין וועט שוין ווען מען גייט עס באצאלן דער אייבערשטער וועט שוין העלפן ער פילט איך מיטן אייבערשטן זעמיר יעצט גלייך געווארן כ'האב עס געגעבן באשעפער האסט עס באקומען אזוי מיטן גאנצן קנאק ס'איז מסודר ארלעדיגט ער גרייט זיך צו ער האט זיך שוין אויסגעשטעלט ווי אזוי גייט עולה זיין די הייליגע עליה אלעס איז מסודר. ס'קומט צו, ער מאכט, ער גרייט זיך שוין צו, ער האט שוין אפגעקלאפט דעם, דעם רעקל, דעם, גראד געמאכט די טלית, און וואס, ווי, ווען, ער רוקט אהער, ער רוקט אהין, איינער גייט צו צום עמוד, ברכי. אדער ברוך שם וברך, אגער איין. סאו וואס האט אנגעהויבן. ער האט געהאט א ספליט סעקאנד צו גיין רגע רגע רגע רגע וואס וואס טוט מיר דא אויס כ'בין א בושה עס איז געווען א גאנצע איבערלעבעניש ער האט מחליט געווען ביי זיך שטיל און ער האט געוויזן פארן עולם צו זיין אינגאנצן שטיל א כפנים און שוין עס איז געווען שוין שטיל עס האט נאר ער האט אראפגעקאלט די לופט ער באצאלט די עליה און עס איז פארן רבונו של עולם און די זכות, איך האב נישט געמאכט קיין קאמאושן, איך האב נישט מבזה געווען קיינעם, איך האב ארויסגעברענגט צוויי פונטן אין די מעשה, קיינעם נישט מבזה געווען, העלף מיר באשעפער, האט זיך זייער שטארק געמוטשעט מיט עפעס א טענענט וואס איז געווען פארוויקלט אין קאורט, ס'איז געווען עפעס איינע פון זיינע אינוועסטמענט פראפערטיס ער האט געהאט אין ברוקלין, און ער האט געבעטן די רבונו של עולם די זכות העלף מיר צו, איך האב חדשים וואס ס'קאסט מיר געלט, יענעם טאג, יענעם טאג, סאיז זיין דאס געווען מאנטאג, מאנטאג איז דאס געווען, האט ער באקומען א אימעיל פון זיין לויער, די לויער זאגט אים אז איך האב באקומען יעצט אוט אוו די בלו פון דעם טענענט האט אים געשריבן אז די לעצטער פון דעם חודש גייט ער זיין אינדרויסן פון די דירה, און ער גייט דראפן אלע, ער גייט טשארדזשעס אויף אים, ער דראפט אלע טשארדזשעס. האט נישט קיין אהנונג פאר ווען, נישט קיין אהנונג פארוואס, צו ס'איז עפעס א עלעגעישן עפעס אויף דעם טענענט ס'האט געדארפט אפפיצן, צו די כך הוי המעשה. ס'וועט אין דאס אריין גיין א געוואלדיגע לימיט פאר אים, אבער נו ס'האט אים געעגבערט, האסט דאך געזען איך האב געצויגן ביז פֿיר טויזנט דאלער, ס'איז ארויף געגאנגען א משוגענע עליה, איך ווייס נישט וואס איז געווען יענעמ'ס חשבון, זאגט ער, האט אפגעמאכט וואס גייך טראגן דעם גראדזש, איך גיי קאלן יענעם איד. סאו יענע איד געבט זיך א מורא'דיגע שכח, וואס האט זיך אויסגעשטעלט אז ס'איז עפעס א לץ צוגעגאנגען צו דעם איד, געווען א תמימות'דיגע איד אביסל, ער האט אים געזאגט, לאמיר אים נאמען געבן חיים, דער וואס ער קויפט די עליה, אז חיים קויפט די עליה פאר דיר, גוטס פאר מיר, ער קויפט עס פאר דיר, די טענה איז די זאלסט קענען באציען, כ'האב יעדעם איינעם אינזין, די גאנצע מעשה האט ער אים געגעבן דער חיים צו גיין מיט א פרישקייט, ער גייט יעצט אינזין האבן יעדן אינאיינעם גאנץ כלל ישראל, דער גאנג האט עולה געווען, ער איז נישט געווען שולדיג, ער וואלט געקענט געקענט ווערן א פייער מבזה זיין אידישע קינדערלעך, דער רבונו של עולם דארף צוריק אזען אז אין פראג, אין פראג פאר די נולד ביהודה איז געווען רב, איז געווען דארטן צו, פלעגט צוגיין צום אומעטום, מ'קען זיך באמת צומישן, ס'מוז נישט זיין איינער איז עם הארץ, ער ווייסט שוין בחור בנין שוין נאסן און דאס מאכט מיין מאפצעך ווייל בחור נאסן און ווייסט ער ווייסט שוין גארנישט ער בחור ער צופארט שוין אינגאנצן די גאנצע מציאות האבן זיי געלייגט אזא טעבעלע אריינגעלייגט אזוי ביים ביים בלעמער אז זיי קענען זאגן די ברכה ווען מען מאכט די ברכה די פאר ברכה די נאך ברכה סוף איז געווארן נאך אזא שטיק צייט דארטן געליגן אז די אמאראצים קוקן סאו ווען איינער האט געוואלט אויסרופן הויך ער נישט קיין אמאראץ ער האט זיך פארדעם איינגעכאסט די ברכה ער האט נישט געקוקט און נאר די אמאראצים האבן געקוקט סאו מען האט אנגעהויבן רופן דער אמאראץ טעבעלע. דעם הארץ לעבן, עס איז געווען א געוואלדיגע בזיון ווען איינער געדארפט אריינקוקן, עס איז געווען אזא שווערע זאך, הייליגן רבי איז געווארן רב אין פראג, עס איז אריינגעקומען ווען דער רבי האט געזען דעם הארץ, וואס הייסט דאס א מארץ טעוועלע, איך האב שוין צוויי ברכות א מארץ טעוועלע, האט ער די גאנצע זאך, זייט דעמאלטס האט דער הייליגן רבי דעם מקפיד געווען יעדע מאל ער האט געמאכט א ברכה ביי די תורה האט ער אריינגעקוקט אין דעם טעוועלע און אזוי האט ער געמאכט זיין ברכה, און עס פארשטייט זיך אליינס אז דער הייליגן רבי איז אנגעוואכן האט יעדער אנגעוואכן ברכות, עס איז געווארן צוריק סדר און ס'געווארן צירוק סדר און פלאץ. און מ'זעט עס ביי צדיקים אויך, וואס האבן געהאט געסט האבן זיי געמאכט קידוש און א זמירות, די אלע זאכן זיי קענען זיין זיך צו רעכענען מיט דעם געפיל. נאר מיט אמונה און נאך אמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.